Pontryfechan, fan hyn cychwynnodd popeth. Dyma ni yn Senedd Du Owain Glyndŵr, a mae'r fan y fawr yn mynd i fyny, er mwyn galw pawb at y rali aml safle yn Aberaeron, Llan, Llanberis a Chaerfyrddin, Tachwedd 21.

Cawsom wlad i'w chadw. Darn o dir yn dys steinbod wedi mynnu byw. Cawsom genedl o genhedlaeth i genhedlaeth ac anadlu ein hanes ein hunain. A chawsom iaith, er na cheisem hi, oherwydd ei has oedd yn y pridd eisoes, a'i grym anniddig ar y mynyddoedd. Mae'n fy hef yn y degfed mis i heddiw. Um, bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal rali enfawr Nid yw Cymru ar werth fan hyn ar argae Tryweryn. Um, byddwn ni yn ffurfio argae dynol ar hyd yr argae fan hyn nawr um, fel symbol o'n penderfyniad, penderfyniad i atal y chwalfa ar y cymunedau Cymraeg.

tough topic that. Yy. Beryl, dweud wrthyn ni fel y mae yn Penllyn Cwt. Wel, da ni wedi gweld newid sylweddol yn, yn diweddar iawn, lle mae tai yn mynd fel maen nhw'n dod ar y farchnad, a hynny am brisiau hollol wirion. Ac yn anffodus, llawer iawn yn nhw'n mynd yn, yn dau gwyliau Airbnb yn enwedig. A'r wythnos yma fel mae'n digwydd, da ni wedi cael tu ar Airbnb, man hyfryd, yn troi yn bimble cottage o bob peth. Oh.

i Gaerdydd ar gyfer Rali Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar stepiau y Senedd ddydd Sadwrn yma er mwyn mynnu hawliau ein cymunedau ni a hawliau i sicrhau fod pobl yn medru byw yn ein cymunedau, cael tai fforddiadwy ac atal yr nifer o dai sy'n cael eu gwerthu fel ail dai neu'n cael eu rhoi yy ar blatfforme fel Airbnb. Yy diolch i ti Osian am yr hyn wyt ti'n gwneud yn tynnu sylw at hyn, diolch am y gwaith wyt ti wedi bod yn gwneud yy yn cyflwyno'r ddeiseb ac yn y blaen. Pob lwc efo'r daith, cefnogwch Osian, dewch lawr i Gaerdydd ddydd Sadwrn i gefnogi rali Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yy yn mynnu deddf eiddo.

A wedyn nawn ni ychwanegu hwn at y llythyr fyddan ni roid i... O reit diolch Steindy. ...Mister Drakeford a'r cabinet sori. Diolch o diolch i ti. Diolch o galon. Nai gadw fo'n saff. Helo bawb fi yw Mabli cadeirydd Cymdeithas yr Iaith a dwi yma heddi o flaen y Senedd i'ch atgoffa chi am rali genedlaethol nesa nid yw Cymru ar werth. Tachwedd fydd yn cymryd lle fan hyn ar y trydydd ar ddeg o Dachwedd. Dwi eisiau gwahodd aelodau Cymdeithas yr Iaith o bob cwr o Gymru a phawb sy'n credu bod gan bob un ohono ni yr hawl i gartref yn ein cymuned i ddod lawr i Gaerdydd i gymryd y neges honno at y Llywodraeth. Nôl yn yr haf, buodd dros fil ohono ni yn rali Tryweryn yn galw ar y Llywodraeth i roi grym i gymunedau lleol dros y system tai a chynllunio er mwyn sicrhau cartrefi i'w pobl. Ond yr hyn dyn ni wedi cael gan y Llywodraeth ers hynny ydy ymrwymiadau gwag, ymgynghoriadau ddi-sylwedd a diffyg awydd i ymyrryd yn y farchnad. Yn y cyfamser, mae prisiau tai a rent yn parhau i godi, mae digartrefedd ar gynnydd ac mae pobl yn cael eu gwthio allan o'u cymunedau. Dyna pam dyn ni'n galw am ddeddf eiddo fydd yn rheoli prisiau tai a rent, roi blaenoriaeth i bobl leol yn y farchnad, gosod cap ar nifer yr ail dai mewn unrhyw gymuned, reoleiddio Airbnb a democrateiddio'r system gynllunio. O Fenllyn i Butetown, yr un grymoedd sy'n bygwth ein cymunedau. Ond, does dim rhaid i bethau fod fel hyn os nawn ni ddod at ein gilydd a mynnu gwell. Felly, dewch at y Senedd ar y trydydd ar ddeg o Dachwedd. Tachwedd, i ddo- i sefyll gyda'n gilydd ac i sicrhau cartrefi i bawb a chymunedau cryf ym mhob rhan o'r wlad.

a dyn ni'n gweld pobl o gwmpas y wlad, gan gynnwys cymunedau lle nad oes problem ail dai, yn cael eu gwthio allan oherwydd prisiau tai a rhent, a felly dyn ni'n galw ar y Llywodraeth i gyflwyno deddf eiddo fydd yn rili mynd i'r afael â'r holl broblemau. lle mae bron iawn 60 y cant o adeiladau yn y pentref. yn ailgartrefu neu'n cael eu gosod ar gyfer gwyliau. Bron iawn beth ydy plant. Yn yr haf, da ni'n teimlo fel dieithiad yn y pentref ein hunan.

Dwi wedi barfu ni lot ohonoch chi. Be sy'n wir a be sy'n ffug? Ei fab, Harbin, 29 mlwydd oed, bu'n adra efo'i fam. Maen nhw'n byw yn y tŷ yna lle fydd hi'n gaeth, ac bellach yn yr ardal yna, yna lle mae lot o'i deulu fo, yna lle mae ei ffrindiau fo, ei waith o, yna lle mae hi'n wreiddiau fo hefyd. Ac mae'n well mae tai yn costio tua deg gwaith i gyflog o. Wan dw fy hun cyfoethog yn mynd am sticio llaw moca fi, na chdi washi na chdi cymryd cyfilog os yw rhywbeth bosib dan tŷ, dylwn i ddigwydd. Ond mae gin i rhywbeth, mae gin i lais am gynnydd i gyd, lais, a fi'n annog chi gyd i droi fyny i'r rali, nid yw Cymru ar werth, Llangefni, ddydd Sadwrn yma yn un o'r gloch.

Helo, enw fi yw Delyth Jewell ac rwy'n llwyr gefnogol o'r ymgyrch ar gyfer Deddf Eiddo ar gyfer Cymru i wneud yn siŵr fod y Gymraeg yn ffynnu ym mhob rhan o Gymru er mwyn grymuso ein cymunedau, wneud yn siŵr fod pobl yn gallu aros yn eu cymunedau, bod pobl yn cael eu hymbweru yn y ffordd yna i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn cael dyfodol sy'n gynaliadwy. Ond hefyd fi'n meddwl pan 'dyn ni'n edrych yn fyd-eang pan fi'n cwrdd â phobol o wledydd eraill fi'n siŵr y- yr un peth ar gyfer chi pan dych chi'n siarad gyda phobol o wledydd eraill dros y byd ma'r Gymraeg yn destun gobaith ar gyfer cymaint o ieithoedd lleiafrifol eraill. 'Dyn ni'n barod yn cael ein gweld yn arwain y ffordd a bydde ca'l deddf fel yma yn neud yn siŵr bod dyfodol sydd yn sicr a bydde fe'n cael ei weld unwaith eto yn arwain y ffordd, bydde fe'n rhywbeth eithriadol o bwysig yn symbolaidd fi'n meddwl ar gyfer ein hunaniaeth ni fel Cymry a bydde fe'n rhywbeth sydd ie yn bwysig ar gyfer ein heddiw ond hefyd ar gyfer ein yfory. Felly er mwyn ein plant, er mwyn y cenedlaethau sydd dal i ddod sydd yn mynd i siarad yr iaith Gymraeg, mae angen deddf eiddo i sicrhau'r dyfodol hwnnw. Felly, pob hwyl i chi yn y Steddfod, pob hwyl i chi gyda'ch ymgyrch, fi'n llwyr gefnogol o'r hyn dych chi, dyn ni gyd, eisiau. A Eto, bydd Blaid Cymru yn wneud popeth dyn ni'n gallu, byddwn ni'n cario mlaen i wthio ac i weithio i wneud yn siŵr fod Deddf Eiddo yn dod mor fuan ag sy'n bosibl. Felly, pob, pob dymuniad da a phob cefnogaeth i chi.